Ɛbɛyɛ Kwasi da yi a adepa akyeeɛ yi deɛ, ɛnnɛ mema w'akwaaba wɔ ɔbaa pa recipes so. Ɛnnɛ mabɛyɛ nkrakra nkwan papa bi paa, mese nkwan wei ɛgye wo nsa a, agye sɛ afe da. Ɛnnɛ no nnuaba bɛyɛ, nti mpakyɛw ka me ho na yɛnoa aduane. Ahyɛaseɛ no yɛbɛdi nkan aseasone yɛ nam, yɛ use turkey a ɛyɛ smoked wine no, yɛwie a na yɛde nwa aka ho. Yɛde mmane a yɛfrɛ no smoked herrings nso so awɔ no. Me mmire deɛ memfa nni agorɔ koraa, enti yɛde mmire anaa mushrooms nso so aka ho bi. Afei woawie wo nam ne wo biribiara no, na wode gyeene ne wo ntos nso so ato so. Woawie a, wode wo seasoning, kyerɛ sɛ seasoning bi a ɛyɛ wo favourite biara no, wobɛtumi ayi so. Wode wo seasoning no nyinaa gu mu awie no, na wakɔ yam gyeene, akekaduro ɛna garlic na wode agu ɛnam no ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛkye nam no ama ɛnam no ayɛ hwam na ama wo nkwan no nso ayɛ dɛn, ayɛ dɛ. Nti wawie no, na wode nsuo kakraa bi agu mu ɛsiane sɛ yɛde kye ho kɛkɛ. Na wowie a, wakata so na wama no akye bɛyɛ 20 minutes pɛ. Seesei a me ne wo kasa yi, mede me nyaadoa ne me red bell pepper na habanero pepper na adua agu mu a manoa. Ahaa, nti seesei no, ɛno na kakra na ayɛ dɛn na abɛn. Nti seesei nkɔ na nkɔhwie nkwan no. 20 minutes na ayɛ dɛn aso. Nkwan no etu. Nti madi nkan ahono tin tomatoes kakra a ɛyɛ bɛyɛ saa tablespoon mmienu na mahono na mede agu me nam no ho. Ɛno nso kye nam no ho a, ɛma nkwan no yɛ kɔkɔɔ na ɛma nkwan no nso yɛ dɛ, ɛyɛ dɛ ɛsan yɛ hwam. Nti ntoosi no nsɛ wohwɛ a aben. Nti saa bere no wobɛyiyi ne nyinaa na wode agu wo blender mu na woama no adwo kakra fa si nkyɛn ansa na woayam. Enti this time yi, yɛn nkoa ne nsa ayɛ kama paa, enti no, yɛrekɔ na yɛakɔ akɔyam yɛn vegetables no a ɛyɛ yɛn nyaadoa no. Enti yɛn blender no ayɛ ready, yɛasɛte no kama. Sesei no, nyaadoa no nsa aben, woahwɛ a beans ne mako ne bell pepper no nyinaa atwatwa. Enti wayiyi ne ti no abubu biribiara awie kama no, na ɔde ne nyinaa kɔguu blender no mu. Na wode nsuo agu mu. Saa nsuo yi a yɛde gu mu yi, ɛno na yɛde bɛyɛ yɛn nkwan no. Enti wohwie ne nyinaa gu mu sɛdeɛ wosi pɛ no wie a, wakata so kama. Na wowie a, wayam. Mesi ɛna nkwan yi, ɛtɔ fam a mese ɛbɛti gya ankasa. Ɛsiane sɛ nkwan wei na wodi a ɛgye wo nsa a, Ɛnde se ɛnkɔ da. Yes, wei yɛ tete nkwan ankasa. Enti yɛn nkwan no so ahwɛ a, yɛde tin tomatoes no gu mu wie no, ɛnde sɛ ahu. Aha, nti aben. Nti sɛsɛ mede nsuo hye kakra bi ɛregu mu. Na me wie a, menya adorɔ no a matwi anaa mabrɛnde ɛde asi nkyɛn no, mahwie gu me nkwan no mu. Mahwie gu mu na kyɛ sɛ ayɛ kama. Wowie a, num kakraa bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nam no ɛntete. Mepɛ kɔtɔ paa, nti mede kɔtɔ egum. Aha, mesɛ nkwan yi, meka kyerɛ sɛ tete nkwan me boa. Yes, nti wowia na wode nkuruma nso ayɛ dɛn? A broni frɛ no okra anaa okro nso ayɛ dɛn aka ho bi. Na mawie no menwie yo. Mede m'adwene mhm a ɛyɛ takla anaasɛ kyɛ sɛ adwene bi a ɛyɛ favorite bia no wobɛtumi de agum ɛma nkwan no nso yɛ hwehwehwɛm wei na ɛyɛ secret no adwene no Ɛgye wo nsa a mese gyae. Te sɛ yɛn nkwa ne hu. Akrakra na abɛn. Enti yɛde yɛn toes ne yɛn gyene na yɛatwi no. Wokae? Yɛnoaeɛ no. Agu mu. Ɛna nkrakra nkwa nso de, you cannot go without prekese. Aha, nti ɛnɛ yɛtotoe prekese te sɛ Ghana deɛ pɛpɛpɛpɛpɛ. Yɛwia yɛde yɛgu yɛn nkwa no mu na kyerɛ sɛ ama nkwa no ayɛ hwam. Ɛsan so yɛ very nutritious paa. Nti wowie na wode agu mu no, woawohwɛ a nkwa awie wote no dɛn? ɛbɛyɛ dɛ ankasa. Nkwa awe me se, sɛ ɔyɛ bi ma obiara di a, obiara bɛdi ho adanseɛ. Obiara bɛkamfo ɛsiane sɛ nkwa yi yɛ nkwa bi a ɛyɛ nkwa a ɛyɛ kama paa, ahoɔden nso wɔ mu ankasa. Enti yɛn nkwa yi abɛn awie. Yɛde ɛdeɛn na ɛbɛdi? Yɛde afufuo. Sɛ me fufuo deɛ memfa nni agorɔ, ɛne m'asanka deɛ Wonim me a, waa w'ani tua. Mepɛ asanka mu adidie yie paa ɛsiane sɛ ɛno na yɛtetee me ɛfiriiɛ. Nti woahwɛ fufuo no ayɛ dɛn ayɛ ready. Yɛgu so ne asɛ gu so ne asɛ gu so biem. Woahwɛ ahwɛ nam a mese ɛɛfɛ te sɛ obi awareɛ. Wo a wohwɛ nkwan yi ne fufuo yi a awia yi ɛbɛkɔ papa. Woyɛdi na awia hyehyehyehyehyehyehyehye. Mese Nkwa wei deɛ woanyɛ bi a woaha wo ho. Nkwa wei deɛ kyɛ sɛ obi a obɛdi biribiara bɛkamfo wo. Woawu saa ase na recipe deɛ wokɔsua firi he? Na waka akyerɛ no sɛ ɛyɛ wɔ Bapes recipes. Nti mesrɛ wo wohwɛ na wo enjoy no. Na wahyɛ na wo namfofoɔ, w'abusuafoɔ, obiara nya bi ahwɛ na wahu the way a yɛsi yɛ Ghanaian nkrakra nkwan mese nkrakra playman ankasa wa wo hwɛ biribiaa titirim te sɛ ayɛ kama wa wo hwɛ a me papa ɛtwitwa ne nkɔntɔmua yi akyɛ sɛ wotumi hu sɛ nkwan no ayɛ dɛ yie nti mɛda obi biara ase sɛ ogya abrɛ bɛhwɛɛ me sei ɛna meyɛ me light soup nti yɛ na wahyɛ video no ama me meda obi biara ase ɛbɛsɛ ahyia